Mela. War nofsinhar tajjeb il kulħadd. Nilqgħukom magħna għal din is-session li hija ġenituri. Nfakrukom li din is-session se tkun bil-Malti. Jiena Wendy Deċelis fisem id-Direttorat għall-Litteriżmu Diġitali u l-Ħiliet Transversali fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol. Se nkun qed nagħmel din is-session flimkien ma' Daniela Scicluna, kollega tiegħi, u flimkien se nkunu qed nagħmlu din is-session dwar Microsoft Teams. Tajjeb li ngħidu li din hija session waħda minn set ta' sessions li aħna qegħdin nagħmlu bħala direttorat ehm, li dawn is-sessions qed nofruhom kemm għall-ġenituri kif ukoll għall-edukaturi. Però fis-session tal-lum se tkun eh, immirata għall-ġenituri. L-MS Teams kienet għodda li ntużat minn bosta edukaturi u studenti, kemm lokali u anka b'mod internazzjonali, minn meta nagħlqu l-iskejjel f'Marzu biex it-talim u l-kuntatt bejn l-istudenti u l-allima seta' jkompli b'mod virtwali. ovvjament flimkien ma' ħafna għodod diġitali oħrajn. Ehm, nitolbukom li waqt din is-session jekk ikolkom xi mistoqsijiet għandna live Q&A, questions and answers, fejn hemmhekk tistgħu tpoġġuna l-mistoqsijiet tagħkom u minn ħin għal ieħor aħna se nkunu qegħdin inwieġbu il-mistoqsijiet tagħkom. Mela permettu li ftit ħan ixxerja l-presentation tiegħi. Eh, f'din is-session bażikament se nkunu qegħdin nagħmlu eh, introduzzjoni bażika ta' MS Teams. Se nkunu qed naraw kif wieħed jista' jaċċessa l-MS Teams. Se naraw ukoll eh, kif l-istudenti flimkien mal-ġenituri tagħhom jistgħu jidħlu fit-timijiet tal-allima u anke jistgħu jsegwu eh, u jkollhom kuntatt mal-allima b'mod live ukoll. U as we go along matul din is-session se nkunu qegħdin anke nagħtu xi tips dwar kif wieħed iġib ruħu eh, online. Mela, qabel nibdew din is-session, eh, qabel nibdew l-introduzzjoni fuq MS Teams, nixtiequ li eh, nieħdu xi feedback minn għandkom ukoll eh, mill-grupp kollu, għalhekk nitolbukom li tidħlu fil-website menti.com u ma tensaqsu huma żewġ mistoqsijiet. U meta tidħlu f'menti.com se tkunu qed tużaw dan il-kod se tiġu mitluba kod li huwa 8281056 8281056 Daniela naħseb tista' tixxerjalna ftit l-iskrin tal-menti. Meta se nidħlu fil-website menti.com, issa nikbu ilkom ukoll fil-Q&A. U se nużaw il-kod 8281056.

Eh, thank you Daniela, dan qed tixxerjanna eh, il-presentation. L-ewwel ma xtaqna nsiru nafu ftit minn għandkom huwa x'device qegħdin tużaw għal din is-session. Qegħdin taċċessaw is-session minn mobile, minn tablet personali, mit-tablet tal-iskola f'każ ta' ġenituri li għandhom studenti fil-years 4, 5 and 6, minn laptop, minn computer jew minn xi device ieħor. Jidher li l-aktar device popolari ehm, li qed jintuża sissa huwa l-laptop. Pero kif wieħed jista' jara eh, tajjeb li napprezzaw il-fatt li għandna eh, studenti jew ġenituri wkoll eh, li se jkunu qed jaċċessaw it-talim b'devices differenti wkoll. Okay.

Rajt naħseb eh, nistgħu ngħaddu għal mistoqsija l-oħra. U t-tieni mistoqsija nixtiequ nsiru nafu minn għandkom eh, xogħodot użajtu biex tikkomunikaw mal-għalliema tat-tfal tagħkom eh, fix-xhur li fi żmien li l-iskola kienet magħluqa.

Forsi nirrimarkaw li iktar milli id-devices ehm, nixtuq nsiru nafu jekk użajn eh, jinnaf email l-MS Teams stess, forsi xi blog tal-għallima, xi website. Tajjeb jidher li daħlu, sissa diġa daħlu numru ta' risposti, waħda mill-iktar odot popolari tidher li kienet l-email, jissemma wkoll eh, l-MS Teams. Pero kif qed taraw, l-għodod li ntużaw kienu diversi. Allura, kollha kemm aħna esperjenzajna użu differenti ta' għodod differenti. Eh, met nara li waħda mill-iktar popolari kif diġa qed hija l-email eh, u anke Teams, però hemm eh, referenza wkoll anke għal xi tipi ta' social media wkoll. Hawnhekk tajjeb li forsi eh, nagħmlu punt li kif qed taraw intużaw għodod differenti li kollha għamluha b'xi mod jew ieħor għamluha faċli eh, biex jinżamm kuntatt u anke biex it-talim jibqa' għaddej. Eh, però nixtieq nenfasizza wkoll li għalkemm kienu qed jintużaw anki jodot eh, li forsi instant bħal pereżempju eh, jinnaf l-email. Tajjeb li wieħed ifakkar li meta qed jintużaw dawn is-servizzi ma jfissirx li l-għalliema pereżempju hija available il-ħin kollu. Hemm ħinijiet li fihom l-edukatur se jikkomunika magħna, Eh, forsi jiltaqa' magħna live jew permezz tal-email, pereżempju jibgħatilna x-xogħol eh, tiegħu jew tagħha. Eh, però hemm ħin ukoll fejn l-għalliema qed tkun qed tara x-xogħol tal-istudenti, qed tikkoreġi, tipprepara l-feedback. Ehm, u allura tajjeb li forsi nkunu prudenti wkoll u ma nipretendux pereżempju risposti immedjati jew li nikkuntattjawhom fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata, t-teknoloġija qed tippermettilna ċerta flessibilità, Nistgħu naraw il-materjal li natajna fil-ħin li jkondu għalina, però rridu nifmu wkoll li l-edukaturi eh, m'għandhomx student wieħed, m'għandhom eh, numru ta' studenti, eh, u jekk kulħadd jibgħat mistoqsija f'ħin differenti, pereżempju, biex l-għallima twieġeb lil kulħadd trid ammont ta' ħin. U biex kieku kellha twieġeb il kulħadd fil-ħin li jistaqsi, se tispiċċa probabbilment imwaħħla mal-laptop tagħha. Allura hawnhekk tidħol il-prudenza u wieħed għandu jifhem u japprezza dan il-punt eh, tajjeb ukoll li nenfasizza ftit biex nżommu mal-mezz ta' komunikazzjoni qed tuża l-allima. Jekk l-allima qed tuża eh, naf l-MS Teams, ma nikkuntattjawx l-allima fuq l-email personali tagħha jew ma nfittxux metodi oħra biex nikkuntattjaw l-allima. Imma wistik eh, nżommu kemm jista' jkun mal-metodu li tkun qed tuża l-allima. Alright. Ehm, grazzi ħafna tar risposti eh, ta' tweġibiet tagħkom. Se ngħaddi nerġa' mmur lura ftit għall-PowerPoint. Eh, x'qed nitkellem ftit eh, fuq x'inhuwa online learning. Online learning mhuwiex l-unika mod li aħna bih nitalmu, anzi normalment aħna mdorrijin li mmorru l-iskola u nitalmu fil-klassi. Però online learning huwa eh, Mod wieħed ieħor kif aħna nistgħu nitgħallmu, bħalma fuq kollox għamilna waqt li l-iskejjel kienu magħluqin. Sibna modi differenti biex nitgħallmu u l-għalliema adattaw ix-xogħol u l-materjal tagħhom. Online learning mhux xi ħaġa li bdiet mal-pandemija, iżda xi ħaġa li kienet diġà teżisti u online learning ma jseħħx biss meta ma nistgħux immorru l-iskola. Ġifieri mhux waħda jew l-oħra. Imma wieħed jikkumplimenta. Tista' tixxerja l-iskrin, yes please. Okay. Thank you, Daniela. Meta niġu għal online learning, jisu għanna żewġ tipi ta' ta' talim, dak li ngħidulu synchronous u dak li ngħidulu asynchronous. Is-synchronous huwa Meta bħalma qed nagħmlu f'din il-live session, kulħadd daħal online mal-għalliema iltqajna kollha fl-istess ħin nistgħu nisimgħu, nistgħu nipparteċipaw bħalma għamiltu intom, eh, weġibtu l-mistoqsijiet tagħna, nistgħu nitkellmu bħalma intom tistgħu tagħmlu fil-Q&A tistaqsuna, anzi f'każ ta' live sessions mal-għalliema ħafna drabi jkun hemm il-possibilità Anke l-istudenti jixgħelu l-mike tagħhom u jitkellmu, però dan huwa tip differenti, parti differenti mill-MS Teams li qed nużaw aħna hawnhekk minħabba n-numri, l-attendenza numeruża. L-istudenti jistgħu jiġu mistiedna jippreżentaw ix-xogħol tagħhom, pereżempju, naf l ma tista' torganizza show and tell li kienet tagħmel fil-klassi, jista' jsir verżjoni online. L-istudenti jistgħu jistaqsu xi mistoqsijiet lill-għalliema, fejn l-għalliema allura tkun għandha l-faċilità li terġa' tispjega kif kulħadd qiegħed magħha online dak il-ħin u ovvjament twieġeb eh, il-mistoqsijiet tal-istudenti. Meta niġu għal in-naħa l-oħra, asynchronous learning huwa meta tfal se jingħataw materjal mill-għalliema tagħhom eh, permezz tat-teknoloġija f'dal każ Eh, jien naf tibgħat il-materjal eh, email, tagħmilunna fl-MS Teams, tagħtina xi video biex naraw, poġġilna xi links għal xi websites interessanti. Eh, jew tibgħat ilna xi handouts li nistgħu naħdmu, u mbagħad aħna nibgħatuhom lura lill-għalliema permezz tal-MS Teams, permezz ta' email, jew b'xi mod ieħor li tindikalna l-għalliema. F'dan it-tip ta' tagħlim f'asynchronous learning l-għalliema tista' wkoll tirrekordja xi spjegazzjonijiet u tagħmilhom available għall-istudenti imbagħad tagħti xogħol abbinat magħhom biex tqisha tassigura li qegħdin jifhmu l-ispjegazzjonijiet li qiegħda tagħti. Hawnhekk nappella li jekk l-għalliema tatna x-xogħol x'nagħmlu U qed titlobna li nibagħtuh lura? Jekk jogħġobkom, ibagħtuh lura, għax għall-għalliema dan ikun ta' għajnuna. Forsi tgħidlu għax it-tifel tiegħi għadu żgħir, speċi stajt niċċekkjah jien rajt li kien tajjeb m'hemmx għalfejn nibagħtulha. Imma l-għalliema billi mhux qed tiltaqa' mal-istudenti, eh, f'dak il-każ trid tarah ix-xogħol biex imbagħad jrid tkompli tipprepara u tibni fuq ix-xogħol li tkun diġà tat. Allura b'hekk inkunu qed ngħinu lill-għalliema fil-preparazzjoni tagħha għax-xogħol li jkun ġej. Alright, eh, kif jindikaw dawn iż-żewġ tipi ta' tagħlim li qed nagħmel referenza għalihom, it-tagħlim ma jsirx biss allura waqt live session. Ovvjament l-għalliema taf lill-istudenti tagħha u taf x'inhu l-aħjar għal grupp partikolari tagħha, ġieli anke eh, ma jkunx possibbli li ndaqqgħu lill-istudenti kollha fl-istess ħin. speċjalment fejn ikollna l-ġenituri li baqgħu jaħdmu, bħal fil-każ ta' fi żmien li l-iskola kienet magħluqa, kellna xi ġenituri li kienu għadhom qed jaħdmu u l-istudenti ma kinux qegħdin l-iskola. Allura biex l-istudenti jkunu jistgħu jiġu assistiti mill-parents tagħhom, laqas kien possibbli li nlaqgħu lill-klassi kollha fl-istess ħin. Jew għax ikun hemm clashes f'timetable bħal pereżempju fejn fl-istess skola hemm aħwa Eh, naf hemm device wieħed id-dar, hemm laptop wieħed, allura min se joqgħod jidħol il-live session jekk huma fl-istess ħin. Allura l-allima eh, jagħmlu jew jagħmlu l-adaptations tagħhom skont il-bżonn. Se ngħaddi issa Biex nitkellem ftit dwar l-MS Teams, dan li qed naraw quddiem huwa screenshot ta' kif jidher l-MS Teams. Rajt l-MS Teams bażikament hija pjattaforma eh, li se tippermettilna li jkollna isu klassi virtwali. Okay? Issa, kif se jkolli aċċess għall ms Teams? Ehm, L-MS Teams, l-istudenti li qegħdin fil-raba l-ħames u s-sitt sena, fuq it-tablet tal-iskola tagħhom fit-toolbox għandhom ehm, l-app tal-MS Teams diġà installata. Studenti eh, oħrajn jew anke l-ġenituri tagħhom jistgħu jażlu li jniżlu l-app tal-MS Teams fuq il-laptop jew fuq id-desktop computer tagħhom. Apparti minn hekk, ehm, jekk għandna tablets personali eh, kemm Android u anki Apple se nsibu l-app tal-MS Teams għalihom ukoll eh, fl-istore kemm fil-Play Store u anka eh, fl-Apple Store. Eh, u nistgħu wkoll naċċessaw l-MS Teams minn dawn iż-żewġ websites li jidhru fuq l-iskrin kemm minn office.com u anke minn teams.microsoft.com. F'kwalunkwe każ, minn dawn l-erba li semmejt biex inti tidħol fl-MS Teams, l-istudent, it-tifel jew it-tifla eh, għandu bżonn il-login tal-iskola. Jiġifieri f'każ ta' studenti li jmorru fi state school għandna bżonn l-email address u l-password dak li jkun jispiċċa at ilearn dot edu dot mt li jagħtuna mill-iskola. F'każ ta' studenti li jmorru fi skejjel tal-Knisja jew fi skejjel indipendenti, f'dak il-każ ikollna bżonn il-username u l-password li l-iskola jagħtuna. Rajt il-Microsoft account tal-iskola. Mela, hawnhekk se nurġu screenshots, l-app tal-MS Teams diġà qiegħda fuq il-LearnPad, all right, fil-LearnPad Toolbox kif jidher hawnhekk indikata bil-vleġġa. Ok. Jekk jiena nidħol eh, f'din il-link f'microsoft.com forsi sa npoġġuha wkoll eh, fil-Q&A jew jekk fil-browser fil-Google pereżempju nfittex download MS Teams app Waħda mill-links li titlagħlek hija eh, din kemm tagħżel download for desktop, right? Jekk trid niżlu fuq il-laptop jew fuq il-computer. L-istess nista' nfittex kif diġa għadna eh, fil-Play Store jew anka fl-App Store. Jekk irid ninstallaha fuq il-mobile pereżempju jew f'xi tablet personali, jew inkella nista' nidħol office.com Jew inkella teams.microsoft.com toħodni direttament fl-app tal-MS Teams jekk nidħol office.com se nara dawn dawn l-apps kollha li għandi aċċess għalihom, alright, ħafna tools tal-office, u mbagħad hemm ukoll it-teams, alright, li jiena nista' nidħol minn hawnhekk. Tajjeb li nsemmi li bi tliet eżempji li semmejt qabel meta tkun niżilt l-app jew taċċessa l-app mill-Learn Bad Toolbox, li hemm differenti minn hawnhekk minn office.com jew minn teams.microsoft.com, l-app se jkun fiha ftit iżjed features, alright? Però se tinqeda xorta waħda. Mela, eh, once li inti niżilt it-Teams u installajtu, Qrajt jew dħalt minn office.com jew minn teams.microsoft.com, dħalt fit-Teams, eh, inti se tidħol fit-Teams u ssib dan l-iskrin li qed naraw qudiemna. Rajt hawnhekk għandi l-buttuna ta' Teams, jekk niklikja fuqha se jidirli se jidruli t-timijiet kollha li jiena membru fihom. Issa jiena hawnhekk fl-screenshot tiegħi għandi ħafna timijiet għax naħdem ma' gruppi differenti. Però f'każ ta' student x'aktarx li se jkollu tim wieħed jew tnejn, it-tim tat-teacher tal-klassi tiegħu pereżempju, jew jista' jkun forsi xi tim tal-iskola. Alright? Se nduru ftit il-buttuni u x'features hemm ġol-MS Teams. l-iktar buttuna l-fuq net hija l-buttuna Activity, hemmhekk se jidruli jekk niklikja fuqha jidruli n-notifications li jkolli mit-tim li jew mit-timijiet li jiena membru fihom. Bħalma jiġri fis-social media pereżempju li diġà nużaw aħna, fa jkollok notification ta' ġara xi ħaġa fit-tim, jien naf l-għalliema tellgħet xi ħaġa jew ppostjat xi ħaġa u hemmhekk se tidher. Alright? Imbagħad għandi l-buttuna Chat Hemm il-faċilità ta' ċett fl-MST u hawnhekk bħala ġenituri nħeġġiġkom li titkellmu ma' uliedkom biex jużaw iċ-ċett bi prudenza. Għanna l-buttuna assignments li se jkollna bżonna f'każ li l-għallima tkun qed tagħtina l-homework fuq MS Teams Tajjeb li ngħid ukoll li minn hawnhekk, minn bil-buttuna Assignments, dan mhuwiex l-unika mod kif l-istudent isir jaf bl-assignments li għandu x'jagħti, però huwa wieħed mill-modi li hemm available. Imbagħad għandi l-buttuna Calendar, jekk nikklikkja fuqha jinfetaħli l-kalendarju, fil-fatt hawnhekk għandna eżempju, u jekk għandi xi appuntament li ġejt mistieden fih se jidhirli hawnhekk, bħal pereżempju f'dal-każ hemm METS meeting u se jkolli l-buttuna Join Kemm nikklikkja fuqha u nidħol f'dan il-meeting, tajjeb? Jekk l-għalliema tkun ħolqot eh, appuntament tal live session pereżempju, se jidhirli hawnhekk, apparti minn hekk se nirċievi email ukoll. Ehm, ġifieri ma nistax ninsa. Eh, kemm nikklikkja fuq il-buttuna join u nidħol fil-meeting. Tajjeb li nsemmi li l-buttuna join tkun qiegħda tidher hemmhekk ftit minuti qabel jibda l-meeting. Allura m'għandix għalfejn jien naf nkun nofsija qabel hemmhekk. Nidħol hawnhekk insib il-buttuna join jien naf ħames minuti qabel il-meeting u ninaqat mal-kumplament tal-klassi u mal-għalliema. Mela, meta jiena nidħol Imbagħad nikklikja fuq l-isem tat-tim tal-għalliema tiegħi u nidħol hawnhekk, eh, nidħol fit-tim tagħha, se nara dan il-layout. Il-buttun li għadni kemm spjegajt baqgħu hemmhekk hawnhekk żdiedu xi affarijiet u ovvjament anki eh, fuq in-naħa tar-rajt inbidlu wkoll. Mela, dawn li qed naraw hawnhekk aħna ngħidulhom channels, mhux bilfors l-għalliema ikollha dawn iċ-channels kollha kif qed taraw hemm xi wħud minnhom li huma bis-suġġetti English, English, Malti, Maths. Alright? Jista' jkun li l-għalliema tagħna jkollha l-general biss għax il-general dak kulħadd ikollu. Alright? Jista' jkun li l-għalliema tiddeċiedi li żżid is-suġġetti, pereżempju. Dak huwa it is up to the teacher, f'idejn l-għalliema li tiddeċiedi kif tqassam it-tim tagħha. All right? Ukoll hawn fuq tajjeb li wieħed jinnota li hemm xi buttuni jew xi aħna ngħidulhom tabs ġodda li qabel meta kont barra t-tim ma kinux jidhru, issa xħalt fit-tim qed narhom. Mela, Għandi l-buttuna post fejn hawnhekk se nara dawn huma posts bħal pereżempju fejn hawn jidher li hemm assignment għal my summer holidays, jidher li hemm assignment għal summer pereżempju. Ehm, l-allima tefat notification dwar reading session li se ssir f'ġurnata partikolari, mela hawnhekk fejn skużawni, hawnhekk fejn se nara l-updates ta' x'qed jiġri fit-tim. Alright, hemm it-tab hawnhekk files Fej jekk l-għalliema se tpoġġili xi noti jew xi handouts u tgħidli li qegħdin fil-file section, il-file section se tkun hawn. Alright? Għandi wkoll il-class notebook li dan qisu notebook diġitali, jista' jkun li l-għalliema tkun qed tużah anke biex tagħtina x-xogħol jew tpoġġilna l-materjal. Għandi wkoll aċċess għall-assignments li tagħtini l-għalliema minn hawnhekk l-istess bħalma l-ewwel għedna li għandi l-buttun assignments hawn, issa reġa' għandi oħra hawnhekk, se joħduni fl-istess post. Għand il-buttun it-tab Grades li din jekk l-għalliema tatni assignment u kkorreġituli l-marka tiegħu se nsibha hawnhekk, jista' jkun li jkollna xi tabs oħrajn hawnhekk f'dal-każ hawn żewġ tabs mhux bilfors ikunu hemm jista' jkun li l-għalliema pereżempju hemm xi website li trid tgħid biha lill-istudenti jew li tuża spiss mal-istudenti allura tpoġġihilhom hawn ħalli mhux kull darba jridu jqogħdu jiftakru l-link imma kemm jikklikkjaw hawn jsibuha. Alright? Infakkarkom li jekk hemm xi mistoqsijiet kemm tpoġġuhomna ehm, fil-Q&A. Jista' jkun li l-għalliema jkollha xi channel hawnhekk li tgħidilna sma' dak iċ-channel se nużok għal hawnhekk għandna eżempju ta' channel jismu ċiċċet fejn l-għalliema tista' titlobna li nisma' jekk ikollok diffikultà iktibha fiċ-ċiċċet ħalli mbagħad jiena nwieġbek. Dan ikun channel li jarah kulħadd, allura jekk hemm diffikultà inti se tiktibha, forsi dik id-diffikultà li kellek inti kienet ta' xi ħadd ieħor u ngħinu lil xulxin għax naraw ir-risposti li tat l-għalliema kollha minn post wieħed. Alright? Mela. Se ngħaddi issa ftit biex nispjega ftit l-assignment step meta l-istudent eh, jikklikja fuq il-kelma assignment se jara xogħlijiet qed tistenna minnu l-allima. Ma rajt f'dal-każ jidher li assigned ġifieri xogħol li tagħtu l-allima biex jagħmel dan l-istudent għandu biċċa waħda, għandu biċċa xogħol waħda, imma jidher ukoll ix-xogħol li diġà lesta. Alright? Jekk l-istudent, ħa nieħdu l-eżempju ta' dan, how did you spend your summer, jikklikja hawnhekk, eh, se jkun jaf iżjed dwar dan il-biċċa xogħol. Diġà minn hawn jaf għal meta hu dan ix-xogħol u sa meta ikollhom il-ħin sa meta jridu jtellgħu. Mela ikklikkjajna fuq l-isem tal-assignment li tridna nagħmlu l-għalliema u minn hawnhekk għandi l-instructions, l-għalliema f'dal każ qed tgħidlu biex jikteb ftit sentenzi, setgħu kienu differenti l-instructions. Tagħtu anke word document f'dal każ biex jikklikkja fih jiftħu u jibda jikteb ix-xogħol tiegħu. Jista' anke l-istudent Iżid, per eżempju, forsi l-għalliema qaltlu hu ftit ritratti ta' jien naf, ftit ritratti ta' postijiet importanti mir-raħal tagħna. U mbagħad itellagħhom hawn, per eżempju. Rajt, jiġifieri hemm possibiltajiet differenti ta' x'tista' titlob l-għalliema minnha fl-assignment. Jaf ukoll hawnhekk l-għalliema tkun żiedet il-punti, per eżempju għal dan it-task hemm għaxar marki. Ma rajtha f'każ ta' assessment, per eżempju. F'dak il-każ l-istudent ikun jaf ukoll. Meta l-istudent daħal rax xogħol tagħtu l-għalliema. Fetħu, għamlu, kemm jafas il-buttuna turn in u x-xogħol imur għand l-għalliem. U l-istudent għamel kollox minn hawnhekk minn ġol MS Teams. Alright? Imbagħad se ngħaddu eh, għal-buttuna grades, għat-tab grades. Alright, mela l-istudent għandu dan ix-xogħol jaf li dan ix-xogħol għadu m'għamlux pereżempju, imma dan jidher bħala returned. Returned meta l-għalliema kkoreġietu u bagħtitulu lura kkoreġut. Alright? U jaf anka x'marka tagħtu. Alright? Ġifieri din il fit-teams nista' hemm diversi possibiltajiet ta' x'nista' nagħmel. Tajjeb li nsemmi wkoll li l-għalliema tkun taf li l-istudent pereżempju daħal u raħ l-assignment għax għand l-għalliema jidher bħala viewed. Tkun taf li pereżempju Marija daħlet ratu l-assignment imma ma mlitux. Right? Ġifieri hemm anke l-għalliema għandha mod kif eh, tkun taf x'inhu għaddej mal-istudenti tagħha. Eh, ma nafx Daniela jekk tistax tindika li jekk hemm xi mistoqsijiet s'issa. Kemm tixer ftit il-mike, Daniela? Ok, għaw um, xi mistoqsijiet fuq il-login details għat-tfal. Importanti li uh, meta meta t-tfal iridu uh, jitlu fil-class team ta' teacher, uh, importanti li jużaw il-login details tagħhom mhux tal-ġenituri. Right? Ħaġoħra jekk it-tfal huma fil-pereżempju fil-year 1 sal-year 6 u m'għandhomx il-login details, ġifiri l-iLearn, email u password fil-kas ta' state schools, right? Kull ma jridu jagħmlu huwa li jsaqsu l-iskola għalihom. Dawk li huma li għadhom ħajibdew l-iskola issa ħajjina taw, dawk ħajjina taw mill-iskola meta jibdew l-iskola. Għaw mistoqsija oħra u koll, imma ħaturikom tal-waqt kif jitlu eh, fil-live session, ħajitlu mit-teams jew mill-lajlern, ħajitlu mit-teams, ħaturikom Wendy kif kif tistaw titlu, eh, kif it-tfal jistaw jitlu għal-meeting. Qed nara wkoll mistoqsija dwar ehm, f'liema year group jintuża l-MS Teams, xi saqsa fuq il-kinder, ehm, qed tiżabtu di teacher u għafidejn l-allima li jiddeċidu huma xodod se jużaw. Aħna qed nuru l-MS Teams bħala waħda mill-possibiltajiet ta' x'wieħed jista' juża, ehm, però mbagħad huwa fidej l-allima eh, li jużaw. Però Kellna għalliema tal-kinder li jużaw l-MS Teams pereżempju biex laqqgħu lill-istudenti għal-live sessions, jiġifieri huwa possibbli. Ovvjament fi studenti ta' età daqshekk żgħira aħna eh, nistennew eh, li intom bħala ġenituri bħala adulti eh, takkumpanjawhom u tassistuhom għax dana biex jiktbu username, password, etc. Tkun fik għalhekk u l-iskop ta' dawn is-sessions. Eżatt, eżatt. Imma importanti li tifmu li l-allima taf xinu l-aħjar għal-atfall tagħha, ġifiri u li ma għodda ħatuża mal-klassi tagħha. Sissa daqshekk dawk huma l-mistoqsijiet. Għaw mistoqsija oħra fuq l-assignments fit-tabs tinkwetawx jekk m'għandkomx l-assignment tab fil-ġemp eh, it-tfal jistgħu jaraw l-assignment eh, fit-tim tal-klassi. Jekk tista' terġa' turihom. Nerġa' nurija ftit. mhux kulħadd jara it-tab ehm, tal-assignments li hemm fil-ġemp. Ok. Mela, ehm, xem tixxerja l-screen, eżatt. Suppost hija tidherek Daniela. Eh, Sissa le, ħanamel. All right. Okay. Mela, kif spiegajna għandi buttuna l-assignments fil-ġemp jew se jkun ikollok buttuna u fuq, però tinkwetawx meta jasal iż-żmien għalihom biex nużawhom Nerġgħu anke nfakkru u nispjegaw fejn issibuhom, però suppost issibuhom hawnhekk kif għedna wkoll meta l-għalliema tagħti assignment li student jirċievi anke notification fl-activity u titlalu anke post bħal ma hawn hawnhekk. Alright, bħal dan l-eżempju ta' summer pereżempju, ġifieri mintomx ta' timmissjaw l-assignment li tagħti, ġifieri mhux se jħarbilkom l-assignment li tat l-għalliema. Alright? Ehm, Issa, rajt mistoqsija, xaħat saqsa kif nistaw ntellaw per eżempju ritras ta' xogħol tagħna. Jekk l-allima se tkun qed tuża l-MS Teams u forsi se tlobkom li tellaw ritratt jien naf ta' handout maħduma. Rajt f'dak il-każ intom kemm tafsu add work minn hawn speċjalment fi klassijiet iż-żgħar fejn forsi ma jafux jittajpjaw u l-għalliema jkunu qed jisħqu eh, fuq kif niffurmaw l-ittri pereżempju, allura l-għalliema trid tara lill istudent kif kitibhom. Dak il-każ kemm eh, b'mod faċli ħafna kemm tafsu Edward hawnhekk eh, u tkun tistgħu ttellaw tagħmlu upload tar-ritratti li tkunu ħadtu. Ovvjament dejjem nappella biex insegwu l-istruzzjonijiet tal-għalliema u xi tkun talbitna l-għalliema finalment. Ehm, tajjeb, ħanaddi ftit issa eh, għal meta jkollna live meeting, meta jkollna eh, online meeting bħal mudan eh, mal-allima tagħna, right? Hemm diversi modi kif jiena nkun naf li l-allima organizzat meeting. Nista' jew fil-kalendarju se titla' li notification kif għadna l-ewwel, fiċ-channel ukoll se jkun jidher li l-allima ħolqet dan il-meeting u jiena rrid nidħol fih u anke se nirċievu email, jiġifieri eh, mhux se l-istess bħal fil-każ tal-assignment se jkun hemm żgur xi waħda minn daw żgur se nolqtu li eh, bija nidħlu fil-meeting mal-għalliema. Issa, once li jiena pereżempju għandi l-buttuna fil-kalendarju sena fasa, se jiġi hekk screen, all right? Hemm xi affarijiet li xtaqna forsi niġbdu l-attenzjoni fuqha. Nista' nidħol bil-kamera mixawla jew mitfija kemm nafas dan is-switch hawnhekk nixgħal u nitfi u bil-microphone mixgħul jew mitfi. Alright? Hawnhekk nappella biex peress kieku idealment kulħadd jidħol bil-microphone mitfi. Għax inkella jekk kulħadd jidħol f'daqq se jkun hemm storbju sħiħ kulħadd jitkellem, right? Once li tibda s-session imbagħad l-għalliema se forsi tintroduċi s-session u titlob lill-istudenti eh, li jitkellmu f'dak il-każ tajtilhom bisimhom, right? Importanti aħna li nkunu d-daret nakkumpanjawhom Infakkruhom li jekk tkellimt tista' itfi l-mike, alright? Ħalli jitkellem xi ħadd ieħor mingħajr eh, ħafna interruzzjonijiet. Tajjeb ukoll eh, li forsi nenfasizzaw ftit li meta tisiru daw il-live sessions kemm jista' jkun, forsi mhux dejjem huwa possibbli wkoll imma kemm jista' jkun eh, it-tfal ikunu f'xi kamra fid-dar fejn eh, fejn hemm xi ħadd ieħor xi adult ħalli jkunu nistgħu nassistuhom fejn ikun hemm bżonn Però eh, jekk Ovvjament hemm xi ħadd ieħor fil-kamra xi tip ta' ħsejjes hemm jidnaf ħafna drabi forsi nibqgħu fil-kċina, it-tifel jew it-tifla tibqa' fil-kċina, allura forsi qed insajjar hemm xi ċekċik għaddej, mela plis il-majk żommu mitfi. Ħalli ma noħolqux interruzzjonijiet fil-lezzjoni. Aħna nħeġġu kemm jista' jkun biex it-tfal ikunu f'post kwiet, però da mhux dejjem possibbli għax jekk aħna bqajna d-dar qegħdin naħdmu forsi jew nippreparaw xi ħaġa eh, biex nżommu it-tfal ma ġembna ma tistax toqgħod ma tagħmel xejn waqt li huma għandhom il-lesson, però nappellaw biex kemm jista' jkun inżommu l-background noise baxx eh, kemm jista' jkun. u it-tfal kemm jista' jkun ikunu jistgħu jikkonċentraw fuq dak li qed tgħid l-għalliema. Alright? Fl-istess ħin minn qed ngħid pereżempju biex jilbsu l-headphones u jqogħdu f'xi rokna waħedhom fil-kwiet għax tajjeb li forsi inti bħal adult eh, tisma' x'qed tgħid l-għalliema biex tkun tista' tgħin mbagħad fix-xogħol li se jingħata. Eh, tinsewx li l-istudenti ma irrid l-għalliema bħalma nkunu fil-klassi eh, forsi biex wieħed jifhem Jista' jkun hemm xi diffikultajiet li jekk inti qiegħed ma' ġenbu tista' tgħinu jiċċarhom ukoll. Ehm, tinsewx ukoll li waqt li għandu l-mikrofon biex kull ma hemm għaddej fil-background se jinstema' jinnaf telefonata, ehm, diskussjoni bejn l-adulti, per eżempju, fl-istess kamra fejn hemm it-tifel jew it-tifla. Għalhekk li hemm nappella u anke forsi l-itfal ndaħlu ilhom frasom li waqt li m'intix qed titkellem itfi l-mikrofon. Rajt importanti wkoll li jekk l-għalliema pereżempju qalet isma' kulħadd jitfirma jikrifon għax għalissa se nispjega jien dejjem nenfasizzaw ma' tfal tagħna biex eh, jobdu l-istruzzjonijiet tal-għalliema. L-istess jappella għal kamera l kamera jekk il-teacher forsi għalt nisma l-connection għedha tbati, eh, aħjar kulħadd jidħol bil-kamera mitfija. Dejjem insegwu l-istruzzjonijiet tal-għalliema. Jista' jkun li l-għalliema pereżempju jgħidilna nisma' fil-bidu kulħadd jidħol bil-kamera għax xi ħaġa sabiħa li naraw lil xulxin, speċjalment jekk ma nkunux qed niltaqgħu. Ehm, dejjem insegwu l-istruzzjonijiet tagħhom, però ehm, hawnhekk hawn buttuna żgħira li forsi wieħed ma jinnutaħħiex mill-ewwel. Jiena permezz ta' dik il-buttuna nista' nibdel il-background, mela kif diġà semmejt jekk it-tifel jgħid fil-kċina u jien insajjar u għaddejja minn warajh, m'hemmx għalfejn sħabu ta' klassi jgħodu jarawni. It-tifel jista' jibdel il-background ehm, u li jena ma nidirx jidher it-tifel biss b'xi background li jkun għażelu. Alright? Ehm, fuq dik tkellimna. Tajjeb ukoll li eh, nenfasizzaw li ehm, waqt li fil-ħin li għandna l-kamera mhix hawn li qed l-għalliema pereżempju għal kif nisma' ħalluha mhix hawn waqt il-lezzjoni. Għax tajjeb ukoll li l-għalliema forsi tara reactions tal-istudenti, forsi minn qed qarra switch u tgħid eh, dak mhux qed jifhem pereżempju. Rajt jekk l-għalliema għaltinna hekk eh, kemm jista' jkun eh, nżommu mal-istruzzjoni tagħha ma fl-istess ħin inwissu li tfal jinnaf ma nikolx għax qed jarani kulħadd ma nagħmilx mossi għax ta' nispiċċa ndaħħaq lil kulħadd biex kemm jista' jkun inżommu l-lezzjoni eh, smut kemm jista' jkun u ma nitilfux l-iskop tat-tagħlim tal-lezzjoni. Eh, ċaġa li forsi nfakru wkoll li jekk għandi live meeting, per eżempju, fl-tqajna mal-għalliema u se tispjegalna xi naf xi lezzjoni tal-mezz u għaltinna mela kulħadd elesti karta vojta, riga, L-affarijiet li talbitna l-għalliema ikunu lesti qabel il-ħin tal-lezzjoni. Ħalli ma jkunx hemm telf ta' ħin, mhux imbagħad eh, bdejna s-session u jiena ma ġibtx ir-riga mela jrid imur ifittixa, l-oħrajn qed jistennew se jibdew jitilfu l-interess, mbagħad xi ħadd ieħor ftakar xi ħaġa u l-lezzjoni eh, se tisfratta. Hemm jista' jkun eh, inżommu l-iskop tal-lezzjoni li huwa li eh, Allura jekk ikollna l-materjal kollu li għandna bżonn fidejna, il-lezzjoni għalliema tkun tista' tibda u tmexxi eh, aħjar. Ok? Waqt live session se jkollna wkoll il-possibilità ta' ċett eh, fejn nistgħu nsaqsu mistoqsijiet l-għalliema u jitweġibna jew l-għalliema tista' saqsina mistoqsija U aħna se nwieġbu biex forsi tara l-istudenti x'qed jifhmu, jista' jkun nistaqsihom xi naf xi mistoqsija u tgħidhom kulħadd jikteb l-answer biċċi. Okay? Ehm, L-għallima tista' wkoll eh, ikollha l-għażla li tirrekordja l-lezzjoni ma' fuq dik se nitkellem eh, żjed il-qudiem. Eh, pero tajjeb li nenfasizza ftit il-punt li eh, aħna ma niddeċidux aħna l-istudenti li nirrekordjaw il-lezzjoni tal-allima. Jekk l-allima tħoss il-bżonn li l-lezzjoni eh, tkun rekordjata forsi għal studenti li mhumiex qegħdin hemmhekk, dak qed tiddeċidiji li tirrekordjaha hi stess u taddija lil min hemm bżonn li taddija. Alright, veri importanti ħafna li aħna ma nirrekordjaw fil-lezzjonijiet. Ehm, Dika għadnija, dawn il-punti. Xi buttuni li se jkollna aċċess għalihom waqt il-live session, ehm, aħna numerajnijom un bat taħtet nispiegaw xinuma, fl-ewwel buttuna per eżempju għandi nista' nara l-conversation, nista' nara ċ-chat li ħad tkun tidrilna fil-ġemp on the right eh, Mela jekk sħabi qed isaqsu xi mistoqsijiet u l-għalliema tat tweġiba fiċ-chat jiena nista' dawk it-tweġibiet li tagħthom jgħoddu għalija wkoll, rajt? Nista' nuża ċ-chat biex insaqsi xi mistoqsija, forsi jiena mistħi u nippreferi niktibha l-mistoqsija milli ngħidha. Dik hija possibbli wkoll. Hemm ir-raise hand, number 2, Ehm, dik normalment tintuża biex jekk jien nixtieq insaqsi mistoqsija eh, nixel il ma jkun saqsi mhux waqt li l-allima qed titkellem naqbad nixel il ma jkun saqsi, imma nafas ir-raise hand button l-allima min-naħa tagħha tkun qed tara min qed jafas ir-raise hand button u tgħid mela Wendy għandha mistoqsija. Ehm, ħa naraw x'mistoqsija għandha. U mingħajr ma speċi x'kien spjegat x'in spiċċat l-ispjega tagħha daret biex tara minn għandu l-mistoqsijiet, alright, biex nkunu ftit iktar prudenti eh, u ma nħarftux eh, il-pass tal-lezzjoni. It-tielet buttuna l-More Actions button se tatina dawk l-options li qed jidru on the right, alright, device settings importanti ħafna, jekk tħalt fil-lesson u l-għallima qed tindikali li mhux qed tismani. Jew jien qed nara li l-għalliema qed titkellem u ma miniex qed nisma'. F'dak il-każ, il-problema x'aktarx li se nsolviha billi nidħol fid-device settings speċjalment jekk qabbadt xi par headphones jew jien naf qabbadt xi speakers u mhux qed jaħdmu, minn hemmhekk se tkun tista' tbiddel liema speakers jew liema headphones jintużaw u tkun tista' tkompli bil-pass tal-lezzjoni fil-lezzjoni mal-oħrajn. Alright, ir-raba' buttuna hija share screen button f'każ li l-għalliema jista' jkun li tużaha din jekk hi għandha xi PowerPoint pereżempju jew trid turi xi website lill-istudenti mill-browser tagħha, tista' tagħfasha bħalma qed nagħmel jien u nuri l-PowerPoint tiegħi lilkom. Rajt jista' jkun eh, li l-istudenti jkollhom bżonna forsi l-għalliema dirhom isma' eh, oħolqu PowerPoint u mbagħad uruwielna fil-live session jew eh, hu ritratt ta' xi oġġett jew ta' xi ħaġa u mbagħad ixqaqsmu magħna waqt il-lezzjoni. Alright? Dawn huwa kollha possibiltajiet eh, li jistgħu jsiru. Ok? Kif nerġa' nfakkar ftit kif se naċċessaw l-MS Teams mit-tablets tal-iskola, fit-toolbox għandna l-app tal-MS Teams, nistgħu nniżlu l-MS Teams eh, fuq il-laptop jew fuq il-computer tagħna. Nistgħu wkoll ninniżluh fuq xi devices oħrajn bħal eh, mobile jew tablet jew inkella minn office.com jew minn teams.microsoft.com. Rajt tajjeb li forsi hawnhekk insemmu wkoll li meta nidħol office.com kif għadna l-ewwel għandi aċċess ukoll apparti teams li ra tkellimna fuqu għandi aċċess għal Word online u l-PowerPoint online li jiena nista' nuża. Rajt dawn huma kollha b'xejn għalina li għandna dan dawn l-accounts, right? L-istess fit-toolbox eh, tal-LearnPad għandna diversi apps, aħna morsi qed niħajlajt jew xi ftit minnhom, għandna pereżempju l-Literacy Pro, eh, mill-J2E Tools, il-Libi by Overdrive, il-Literacy Pro tatina aċċess għal eh, Numru ta' kotba bl-Ingliż, Ride għal-librerija ta' kotba bl-Ingliż. Il-Libi by Overdrive tagħtina aċċess għall-kotba li hemm fil-libreriji pubbliċi, jiġifieri minn hawnhekk tista' taqra l-kotba mill-komdità ta' darek, ikollok bżonn il-library card xorta waħda biex tkun tista' isek tissellef il-kotba online. Ride il-J2E Tools u l-Hotel Premium huma kitba li huma apps li wieħed jista' juża għal creative writing. Ma nafx Daniela jekk hemm xi mistoqsijiet oħrajn. ħafna mistoqsijiet huma fuq il-login eh, fuq il-login details importanti li eh, meta tfal jitlu eh, fil-class team biex jitlu fil-class team tal-għalliema importanti jużaw il-login details tat-tfal mhux tal-ġenituri. Hawn min qed isaqsi eh, min qed jgħid li qed jipprova jidħol tiegħu imma ovvjament eh, importanti li eh, t-tfal jużaw il-login details tagħhom fil-każ tal eh, tal-iskejjel tal-istat jużaw eh, l-email at ilearn.edu.mt u l-password li tawhom l-iskola fil-każ ta' church schools u independent schools l-iskola tkun tagħthom il-Microsoft login details tat-tfal. Sal fejn m'għandux it-tools li konna qed nuru waqt din is-session għaliex aħna qed nużaw live session tal-MS Teams minħabba li n-numri kienu kbar ma stajniex nużaw team normali bħalma tuża l-għalliema. U allura eh, dawn it-tools li konna qed insemmu mhux se jkollkom. Rajt però meta tidħlu fit-tim normali tal-allema eh, dawk se sibuha. Okay? Għaw komment iħor, if I'm not mistaken, the teacher can mute all, Iva, il-teacher tista titfi il-mics ta' tfal waqt il-live session. Għaw mistoqsija kif tibat il-homework PDF, jek tista turjom palma orejtom eh, kif itellaw ritrat. Okay. Mura fil-PowerPoint. Aħna għedna li meta għandi assignment, hawnhekk se jkolli l-faċilità li nagħmel ad work. Minn hawnhekk tista' tella, sorry, minn hawnhekk minn fejn hawn il-paperclip tista' tella kwalunkwe tip ta' file li għandek bżonn. All right, ġuri fuq dik serħu raskom eh, li hija possibbli wkoll. Ok, xaħat saqsa jekk ehm, do I have to install Microsoft Word? Eh, memx bżon li tinstalla, ehm, għax tistaw taċċessaw minn office.com, pero minn office.com għandkom ukoll il-possibilta li tniżluh. Alright, pero mhijiex xi ħaġa li trid tagħmel bil-fors biex tuża l-MS Teams. Le, fil-fatt kien hawn mistoqsija kif eh, jekk tibgħat ehm, Word document kif ħajaċċessaw eh, u jiktbu. Eh, irridu jipprintjaw u jerġgħu jtellawh. Eh, le, in that case, um, kif qed taraw fuq l-iskrin, jekk it-teacher um, tatom Word document kif qed taraw, huma kull ma jridu jagħmlu jidħlu fih u jiktbu fih. Ġifir, u tiġi saved automatically, kumbat kemm jagħmlu close u jafsu it-turn in. Ġifiri, bħala Word document it-tfal jistaw jiktbu fuqu. Once li jikklikjaw fuq il-Word Document ta' teacher jinfetaħ tikteb li għandek tikteb ikollok bottuna close ta' laqa ġifieri kif qalet Daniela ma tissejvjax u ġast jerġa' jġibek lura f'dan l-iskrin u tagħmel turn Okay? Xi ħadd saqsa jekk għandniex bżonn eh, xi code biex nidħlu fiċ-chat Mal-klassi, le, ma jkollkomx bżonn codes fl-MS Teams, alright, just it-teacher tagħtikom link ehm, biex titlu hemmhekk. Xi ħadd saqsa jekk l-istudenti jarawx ix-xogħol ikkoreġut tal-għalliema iva meta l-istudent jerġa' jidħol fl-assignment kif qed naraw hawnhekk. Jekk nerġa' mmur lura ehm, one slide. Li l-istudent jerġa' jidħol fi ktab assignment jista' jikklikkja fih u jara l-feedback li kitbitlu l-għalliema ehm, u fit-tab grades ikun jista' jara anke l-marka li tagħtu l-għalliema. Okay. It-tfal li se jitilgħu jerfor jekk hux se jingħataw tablet tal-iskola dak jilħaq issir komunikazzjoni magħkom iżjed il-qudiem. Eżatt. U eh, ħaġa oħra, għaw xaħat li qed jgħid eh, meta jkollhom ġiex t-tfal, importanti li t-tfal jitlu bil-login details tagħhom biex jitlu jaraw l-assignments tagħhom. Ġifieri jekk għandkom ġiex t-tfal, l-aħjar xi ħadd juża l-app u xi ħadd juża l-browser jew inkella jagħmlu log out minn wieħed u login għal tal-ieħor. Ovvjament jekk pereżempju naf Mark ħa jidħol f'ta' John mhux se jara l-assignments tiegħu imma ħa jara ta' John. Alright, ġifiri importanti meta jkollkom ġiex ġiex tfal eh, kull wieħed jidħol bil-login details tiegħu. Okay. Għaw oħra qed tisaqsu biex nerġgħu nuruhom eh, tal-creative writing fuq it-tablet. Hemm il-workspace, hemm l-Otter Premium u hemm il-J2E tools. Okay, workspace, water premium, il-J2 tools, dawn huma kollha eh, tistgħu tużawhom għal creative writing, right? L-istess bħalma ehm, fl-office għandek ukoll il-Word, il-PowerPoint li inti tista' tuża għal kitbiet tiegħek ukoll. Alright, tajjeb li forsi ma semmejniex li meta tidħol office.com jekk tiklikja fuq Outlook tiġi fl-email tal-tifel jew t-tifla tiegħek. All right, ġri minn hawnhekk tistgħu taċċessaw l-email ukoll. All right, u għalhekk importanti li eh, jekk hemm żewġ titfal jew forsi l-parent hija teacher jew eh, educator fi skola u t-tifel eh, għandu account tal ilearn ukoll, kull wieħed minnkom jagħmel logout għax inkella tispiċċaw tidħlu fl-accounts ta' xulxin. Okay. Ehm, f'kas ta' Kinder One ċaħtet jistaqsi ħat intuża din eh, l-MS Teams ehm, u jekk iva username ikollhom it-tfal. L-username u l-password eh, qed nara li ġraw ġbitek Daniel, l-username u l-password ehm, jingħataw mill-iskola. Issa f'każ li hawn mistoqsija f'każ li tfal ma jistgħux japplowdjaw ix-xogħol tagħhom huma, ovvjament aħna għalhekk qed nagħmlu dawn it-tip ta' sessions eh, u beħsiebna li jkollna sessions oħrajn ukoll. Ehm, f'dak il-każ eh, aħna, speċi aħna l-adulti rridu ngħinuhom eh, biex jagħmlu din il-biċċa tax-xogħol. Alright? Xi ħadd qed jipprova jidħol eh, minn ilearn.edu.mt eh, u tgħid li għandu problema tistgħu taċċessaw eh, l-affarijiet kollha minn office.com. Mela, eh, xi ħadd saqsa fejn eh, insib is-settings ta' il-general settings for joining without sound or camera and background. Dawk meta inti ikollok link għal eh, għal live meeting, jekk int kif tiklikja fuq il-live meeting se jkollok is-settings. Apparti minn hekk, waqt il-meeting stess kont tista' li titfi u tixer il-kamera jekk nerġa' nuri ftit il-PowerPoint. U wkoll kif isibuh fil-general, fil-general channel. Mela, nerġgħu marru ftit lura. Sadattant eh, hawn mistoqsija dawk it-tfal li għandhom LSC l-LSC mbagħad ħa tiftiem mal-teacher kif kif ħajaħdmu imma tkun tista' eh, tuża t-teams tal-klassi tagħha Alright, u xorta ħajkun hemm kuntatt bejn it-tifla jew it-tifel u l-lessi tagħhom. Okay, hawnhekk eh, qed nuri fuq l-iskrin qed nuri settings eh, biex nixelu nit fil-kamera jew nixelu nit fil-mikrofon u minn hawn għadna u buttuna żgħira mqisu pupu żgħir bil-linji warajh eh, biex tibdel il-background Waqt is-session ukoll tkun tista' tagħmilha minn dawn is-sett ta' buttuni li jidrulek fuq in-naħa ta' fuq għandi rajt Eh, waqt il-live session, però jien nirrakkomanda li eh, fil-kas ta' background nibdluh qabel nidħlu fis-session. Għax inkella kulħadd joqgħod jilgħab bil-backgrounds u tfal jibdew jaraw il-backgrounds ta' xulxin jinbidlu ehm, ovvjament mbagħad jibdew jikkummentaw u nisfrattaw xi ftit l-andament eh, tal-lezzjoni. Eh, u kemm turjom fuq il-General Channel li l-link tal-Joina Meeting tidher fil-General ukoll. Mela. U nerġa' nixxerja ftit il-PowerPoint.

Skużawni ftit għax għal xi raġuni. Le, inqata. Issa suppost torrajt. Ok. Mela, il-general hawnhekk għadna. Sadattant, għan wieġeb mistoqsija dan ħajsir jekk ma tiftaħx l-iskola. Aħna t-nurukom kif jintuża Teams. Issa mbagħad l-allima ħa jiddeċidu jekk jintużawx eh, jekk jintużax jew le eh, it-Teams fil-klassi tagħha. Ma aħna t-nippreparawkom għal-Teams. Ekku. Kif għadna fil-bidu ta' session aħna it-teams ma jistax mhux ma jintużax biss meta maħniex qed immorru skola, ma jista' jkun li l-għalliema tagħtina xogħol fuqu eh, waqt sitwazzjoni normali ġifieri fejn qed immorru l-iskola. U jista' jintuża wkoll jekk it-tfal ikunu l-iskola. Per eżempju, eh, kif għattint sew Wendy, il-lessons isiru l-iskola imma x-xogħol jintbat through teams. Ekku. Speċjalment fil-każ ta' 4, 5 u 6 fejs ta' x-xogħol jagħmlu dak il-ħin stess fil-klassi bit-tablet. Mela, ehm, fil-general, l-ewwel kont se nuri kif fil-general hawnhekk, right, fil-general channel għandi pereżempju hawnhekk għandi notification eh, li t-teacher qed tfakkarna li hemm reading session on Thursday, right? L-istess eh, jekk ikolli calendar appointment se jidhirli hawnhekk fil-posts u anke se jidher Nirċievi email għedna jidher fil-kalendarju, ok, jidher fil-channel. Veri għanna diversi modi ta' eh, kif naraw. Ma nafx jekk hemm xi żjed mistoqsijiet. Le, Kien hawn xi ħadd semma li għandhom tfal, pereżempju fil-year 6 u xi ħadd ieħor fil-year differenti, dawk it-tfal li għandhom tfal fil-year 4, 5 u 6 jistgħu jużaw it-tablet il-Teams, l-app ta' Teams jgħat fit-toolbox eh, kif urritkom, ġifiri tal-4, 5 u 6 jistaw jużaw il-tablet tal-tfal, it-tfal li huma fil-early years jistgħu jużaw laptop. ċaħat saqsa li jagħmel l-MS Teams, però x'kien jidħol ma sab xejn, ma sab x'timijiet għax ifisser li eh, l-allima li se jkun abbinat magħha għada bħalissa ma ħolqitx it-tim jew ħolqet it-tim imma għada ma żiditx l-istudenti. Alright? Mbagħad jekk l-għalliema li jkunu fil-klassi tagħha l-istudenti toħloq eh, it-tim i eh, ovvjament informakom eh, biex l-istudenti jkunu jistgħu jsegwuha minn hemmhekk. Għaw xie kommenti u koll jekk eh, jekk it-tfal tal-kindergarten jistaw jużaw it-teams. Iva, rajnija taħdem, Eh, ovvjament eh, ikollhom bżonn l-għajnuna tal-ġenituri ok biex jillogjaw imma yes il-teachers eh, setaw jaħdmu sew mat-tfal tal-kinder. Xi ħadd saqsa jekk eh, niżżel l-MS Teams fuq il-laptop. Biex tniżżel hekk mhux se jkollok bżonn account. Imbagħad meta tniżżilha u tipprova tidħol fiha se jitolbok eh, username u password u hemmhekk se tdaħħlu l-username u l-password tat-tifla jew it-tifel tagħkom. Jekk min-naħa l-oħra ħa tidħlu eh, mill-website office.com se jitlobkom il-username u l-password eh, tal-account tat-tifel jew tifla tagħkom xorta waħda. Mhux qed nara li hemm mistoqsijiet ġodda issa Daniela. Le le. Mela, jekk hawn xi ħadd li japplika għal xi laqgħa oħra, eh, għal xi session oħra minn dawn, eh, tirċievu invites l-istess bħal marċivejtu għas session tagħna, ta'? Jekk l-isem. Eżatt. Iva, Eżatt. Teacher tagħmel eh, live lesson, xi ħadd saqsa can it be seen on demand afterwards. Jekk it-teacher għamlet live lesson kemm jista' jkun nippruvaw li nidħlu fil-ħin tal-live lesson jekk it-teacher tħoss il-bżonn eh, tkun tista' tagħmlilna recording available però dak jiddependi minn diversi fatturi u eh, teacher se tikkonsidra eh, jekk tpoġġiex ir-recording jew le skont il-bżonn. Tajjeb li forsi ngħidu li eh, aħna qed nippreżentaw l-MS Teams bħala waħda mill-lodot li wieħed jista' juża mhux bil-fors kull għalliema se tuża l-MS Teams. Okay? Jiddependi mill-każ, jiddependi mill-grupp, jiddependi mill-għalliema. Rajt hemm ħafna eh, raġunijiet għalfej wieħed jista' jagħżel it-teams jew forsi jagħżel oħra, eh, però dejjem huwa fidejn l-għalliema. Għaw mistoqsija fuq il-tablet, eh, weġibna wahda simili, il-tablets fil-year 4 eh, se jiġu komunikat ma'kom mill-iskola eh, dwar il-tablets iktar il-qoddim matul is-sena skolastika. Nistaw nixxerjaw maħħom il-feedback form. Iva. Mela. Użawni biex PowerPoint mela. Tajjeb li nfakkru li aħna bħala direttorat għandna website eh, digitalliteracy.skola.mt għandna wkoll email address li wieħed jista' juża biex jagħmel kuntatt magħna f'każ ta' xi diffikultajiet li huwa digital-literacy@ireland.edu.mt għandna wkoll eh, Facebook page bħala direttorat aħna jekk tfittxuna Digital Education in Malta u hemmhekk iżommu ruħkom aġġornati ma' diversi xogħlijiet u inizjattivi li jkun qed iwettaq id-direttorat tagħna. Hemm ukoll helpline li huwa 2598 1000 ehm, nistgħu forsi dawn nagħmlu nota tagħhom fil-Q&A, speċjalment il-helpline u l-email address. Mm. Ehm, jekk ukoll f'każ ta' diffikultajiet tistgħu tilħquna hemmhekk ukoll. Ehm, u biex nagħlqu s-session nixtiequ li eh, nitolbu ftit il-feedback tagħkom Dwar din is-session billi tidħlu ftit fil-website bit.ly slash feedback sept. Ok, se npoġġu l-link anka fil-Q&A. Aħna napprezzaw ħafna l-feedback tagħkom għax għalina ikun utli immens biex nżommu il-sessions tagħna up to date u nimpruvjawhom skont il-bżonn. Ok, mela npoġġi daqsxejn il-link. Eh, tfajtilhom il-link, Wendy, tfajtilhom l-email address ukoll ħalli jekk ikolkom bżonn issaqsu xi mistoqsijiet tistgħu tibatunna email u għandkom ukoll il-link għal feedback form. Napprezzaw kull feedback eh, li tistgħu tatuna. Iva, eh, se jkun hemm iktar sessions, eh, għax nara mistoqsija, se jkun hemm iżjed sessions bħal dawn, eh, ovvjament iktar il-qoddim, jekk kif tommu rohkom ġurnati mal-Facebook page tagħna speċjalment tkunu informati dwar sessions oħrajn li ħajġu provduti l-qoddim. Eh, Ġad saqsa jekk hux se jkun hemm sessions għat-tfal, aħna mbagħad inżommukom informati eh, jekk ikun hemm sessions għat-tfal ukoll. Eh, Met jistaqsi xi ħadd fuq cluster, cluster hija xi ħaġa li m'għandix taqsam messaġġ mal-MS Teams. Però hija tip ta' għodda oħra li wieħed jista' juża. Thank you tal-feedback eh, pozittiv, thank you. Naprezzaw pero, naprezzaw li tħalluna l-kommenti għawek, pero naprezzaw u koll jek eh, tħalluna il-feedback bil-link li provdejna. Jekk applikajtu għal xi sessions oħrajn, se tidħlu se tirċievu eh, links għalihom ukoll, ta? Jekk m'hemmx mistoqsijiet oħrajn, ehm, Le, sissa ma jidirx li għaw. Ovvjament, eh, kull maw fuq eh, live sessions bitfall zar. Ovvjament, il-ġenituri jridu eh, jgħinu, għax ovvjament, per esempio, login details ma tkunux jistaw jittajpjawom ġifiri għal daw l-affarijiet iva l-ħajkollom bżon lajluna tal-ġenituri. Mela, wasalna fl-aħħar nistgħu nagħlqu din is-session. Grazzi tal-li għoġobkom tinaqdu magħna. Thank you. Tal-li kontu magħna u l-lejla tajba.